Merci, Här President. Merci dem Dan Biancalana fir déi wichteg Heure d'actualité, obwuel mir als Piraten et e bësse schued fannen, dass just nach eng Heure d'actualité herno war an net eng Interpellatioun. Ech weess, där kënnt net dofir, dat ass an der Présidence esou entscheet ginn. Mir hätte fonnt, dat Thema ass esou wichteg, dass méi Riedezäit fir alleguerten, déi Eenzel, komm wär wéi nëmme fënnef Minutten. Villes ass jo och scho gesot ginn, dofir ginn ech op déi eenzel Themen an, déi eis besonnesch wichteg sinn. An ech wëll awer och net direkt mat enger Kritik ufänken, mee der Ministesch, der Madamm Bofferding, awer och kloer soen, dass an de leschte Jore villes verbessert ginn ass, also een och déi eenzel Etappe luewe soll, déi geschitt sinn. Jo, et ass d'Coronakris dertëscht komm. De Rapport huet ganz kloer gewisen, dass besonnesch Fraen dorënner leiden an dass och elo, wou een do muss ganz kloer reagéieren a géigesteieren, mee awer och virausdenken, fir wann nach eng Kéier Situatiounen antrieden, dass mer direkt déi néideg Instrumenter hunn, dass et net erëm d'Frae sinn, wou am meeschten dorënner leiden. Wat mer och oft begéint ass, an do sinn ech dann awer e bëssen enttäuscht, dat ass, dass erëm méi Jonker, wann een am Lycée e bëssen iwwert d'Lycéesalter mat de Leit schwätzt, dass en déi e bësse méi an d'Stereotypen erëm erafalen. Meng Generatioun, déi war éischter e bësse méi oppen, wat d'Stereotypen ugeet. Elo iergendwéi d'Generatioun virdrun, déi elo nokënnt, awer erëm an déi Stereotypen erafält, wat mech ëmmer erëm iwwerrascht an de Gespréicher, wann een d'Gespréich mat deene méi Jonken, ech wëll net soen, dass dat der ganz vill sinn, mee et sinn awer scho méi, Kommentaren, déi an déi Richtung ginn, wéi virdrun. An dofir ass et och eis Fuerderung, dass d'Chancëgläichheetsministesch och do nach e bëssen usetzt, grad bei deene méi jonke Leit, déi elo frësch an d'Liewe wäerte starten, dass se net do schonn an der éischter Partnerschaft, d'Partnerschafte fänken natierlech och méi fréi u, mee dass se an der éischter Partnerschaft scho mat deene Stereotyppen direkt opraumen an dass déi net méi bestoe bleiwen. E ganz grouse Problem bei den, an do sinn eben nu mol ganz vill Frae betraff, dofir wollt ech dat och uschwätzen, sinn déi Alengerzéiend. Do ass et oft d'Mammen, déi d'Responsabilitéit droen, dann och déi finanziell Responsabilitéit. An do fanne mer et wierklech schued, dass déi versprache Steierreform leider net komm ass, well dass do ganz ville Fraen, wou ee Kind hei am Land ganz schnell hëllefen, déi elengerzéiend sinn a wou wierklech um Enn vum Mount net genuch Geld do ass, an dat net well se net genuch verdéngen, mee einfach well se vill méi Steiere bezuelen an deementspriechend déi Steierreform ganz batter néideg gewiescht wär an déi net op déi nächst Legislaturperiod kann einfach emol esou vertréischt ginn. Wat mer och opgefall ass, a ganz vill Fraen am héijen Alter eis dat schreiwen, sinn déi ganz kleng Pensiounen. Do erschreckt een heiansdo, wann d'Leit eis eraschécken, wat si nach als Pensioun kréien, d'Fraen, dat ass, sief et, datt de Mann gestuerwen ass oder wat si schaffe gaange sinn an de fréiere Joren, wat déi iwwerhaapt als Pensioun kréien. Also dat ass wierklech heiansdo den Horror, wann een do déi Dokumenter zougespillt kritt an ech muss och soen, fir mech war et och iwwerraschend, well dee Problem hunn ech am Ufank, wéi mer an der Chamber hei ugefaangen hunn, net esou kannt. A wat de méi Leit eis kontaktéiert hu wat awer eigentlech dat d'Dëppe vun deene Leit, déi betraff sinn, vu Leit, déi an der Pensioun, virun allem Fraen an der Pensioun, dass en déi eng Aarmut, jo, an der Aarmut eigentlech scho leiden. An dat ass eigentlech e Punkt, wou eis Pirate wichteg ass, dass mer, net nëmmen elo bei deene ganz Jonken usetzen, mee och villäicht kucken, ob mer, wéi mer deene Leit kënnen hëllefen, déi elo an der Situatioun sinn, déi hire Liewensowend verbrénge mat enger ganz klenger Pensioun, fir deene Leit ze kucken, well dat ass en ale System, dee verbuggt gewiescht war, firwat dass en déi elo eng kleng Pensioun ginn. An dat ass fir eis och eng politesch Responsabilitéit, wou ee muss hunn, fir elo kënnen do erauszekommen. An dann en Thema, wat ech bei der Ministesch ganz oft schonn, sief et a Questions parlementairen oder Kommissiounen, ugeschwat hunn a mir och um Häerz läit. Ech weess, dat ass heiansdo esou e bëssen en Tabubroch, wann een iwwerhaapt dat grouss uschwätzt, mee dat sinn d'Reliounen. Ech kann einfach net averstane sinn, wéi d'Reliounen, jo och d'kathoulesch Kierch, d'Fraen behandelt. Ech mengen, ech hunn der Ministesch jo schonn sëllege Questions parlementaires gestallt, grad och Iwwert d'Initiativ Maria 2.0, dat ass kuerz fir ze erklären, dass d'Fraen och solle genau emol einfach déi selwecht Beruffer ausübe kënnen an enger Relioun wéi d'Männer. Well mir liewen haut an enger Gesellschaft, wou einfach mol gesot gëtt, eng Fra kann net Paschtouer ginn. Dat ass awer eigentlech am Moment nach en Tabu, fir dat iwwerhaapt ze änneren oder ze thematiséieren. Dofir wëll ech dat och nach eng Kéier hei ervirbréngen. Et ka jo net sinn, dass mär de jonke Leit wëllen e Gesellschaftsbild virliewen, dann awer akzeptéieren, dass an de Reliounen einfach mol gesot gëtt, well s du eng Fra bass, kanns du deen an deen Job net maachen. Dat ass fir eis Piraten komplett onverständlech. Dat dat misst eigentlech och direkt iwwert den Aarbechtsschutz, iwwert d'Aarbechtsgesetz misst dat direkt verännert ginn an net einfach soen, dat ass Reliounsfräiheet. Well fir eis ass et keng Reliounsfräiheet, wann ee Frae benodeelegt. Dat ass fir eis net an der Rei. D'Bild vun de Mënscherechter a virun allem Fraerechter ass awer och eppes, wat mer an eiser Aussepolitik musse vill méi no vir bréngen. Wa mir op eng Dubai Expo ginn, kann et awer net sinn, dass mer do einfach emol de Mond halen an net iwwert d'Fraerechter sur place schwätzen. Dat ass och eng Kritik, wou mer scho virdu jo vill Luef un d'Regierung ubruet hunn. Mee dat ass eng vun de Kritiken, dass een, wann een d'Aussepolitik mécht a wann ee mat ganz vill Geld an esou Länner geet, dass een och dat uschwätzt. wéi d'Fraen dohinne behandelt ginn, dass en d'Fraen do keng Rechter hunn an dass een dat ganz kloer op den eenzelne Punkten thematiséiert. Et bleift nach vill ze maachen an de Fraestreik ass haut wierklech och néideg fir eng Kéier dat Thema, et gesäit een, mir hunn haut och eng Heure d'actualité, och wann d'Riedezäiten e bëssen ze kuerz sinn, eng Heure d'actualité zu deem Punkt an et géing der Chamber gutt stoen, och e bësse méi oft, net nëmme wa Fraestreik ass oder Weltdag, driwwer ze schwätzen an driwwer nozedenken, fir déi konkret Verbesserunge schnell ëmzesetzen. Well et sinn nach Benodeelegungen do, an déi muss een och benennen. Merci.